Hi, good, good day, good morning, mamuka sei? Uh, tikusangana kwatiri kuita muchirongwa chenhau muzuva ranhasi uh, tauya tiine nyaya uh, yemudzimai e, anonzi mai titi nhasi zvakare e, vane imwe hombe yavavhura e, kusangana kwatiri kuita pakutapa media anc kana uri kushanya usati wabaya subscription button tokumbira kuti ubaye subscription button the next thing wobva watena on notification bell yako uh, kuti tirambe tichikupakurira nhau uh, ah, dzemandorokwati uh, ah, tinoona kuti nemusi wefriday or saturday uh, mai titi vanoratidza kuti vakatorwa e, kuunited kingdom kwanga vashanya uh, ndokubva vanoiswa mudetention center uh, ndokuziva kwatiri kuita nyaya maitikiro ayakaita Ah, so ivo vatorwa kuiswa mudetention center imomo vanotaura kuti vakavhunzurudzwa bvunzurudzwa asi ah, nhasi nyaya yatauya pano ndeyekutaura kuti ah, mai titi eh, hatisi e, kupemberera zviri kuitika kwavari asi mai titi vanoratidza kuti havachatenderwa kana kupinda muunited kingdom e, sezvo vakadzoswa kuzimbabwe so vakaitwa iye yatinoti refusal of entry e, vamwe vari kuzotaura zvavo vari kuti ideportation uh, but sekuziva kwatinoita zvakangoda hazvo kufanana asi vakaitwa refusal of entry titarise tsamba iyo yavanyora pafacebook page pavo vachiyedza kunatsurudza maitikiro akaita zvinhu so vanyora vachiti hey family i know you worried i see all your messages but iam okay will do a live when i settle down in the meantime don't listen to all these lies

you did your best so ndo mamiriro akaita nyaya ah, vadiwa vateereri mashoko abva kuna maititi ah, ndomene asi mumashoko aya takaongorora e, kune vataura vatarisa pasocial media vanga vachiongororawo vanoratidza kuti maititi vari kuedza kunatsurudza e, chaizvo izvo zvakaitika kwavari e, nekuti Ivo vakapinda vachitengesa macosmetics ah, atinoti uh, uh, mishonga inotsvukisa ganda eh, yavanotengesa eh, e, mafuta eglow eh, asi zvichitariswa muuk hamungotengeswa tengeswa zvinhu eh, zvisiri pamutemo zvakaita semafuta iwayo mafuta iwayo unofanirwa kunge e, wakanyoresa kuna dermatologist achi akaongororwa kunzi anokodzerana neutano hwevanhu zvino mafuta amaititi haakodzerane neutano hwevanhu sezvo ari mafuta ekutsvukisa ganda e, tinoziva tose kuti kutsvukisa ganda kune zvakunokonzeresa pamunhu uye kunotarisirwa kunzi kunokonzeresa kensa so tiri kuti isusu kazhinji kacho e, kuunited kingdom vanokoshesa zvinhu zvose e, zveutano zvakare e, vari pachidanho chepamusoro soro chekurwisana nekensa saka havangatendere zvinhu zvakadaro kuti zvipinde munyika mavo e, izvi zvinoreva kuti maititi vane munhu akavatengesa e, kuti vari kuita smuggling yema cosmetics anova iwo illegal pamunonzwa vachiti vakasechwa mubhegi umo e, ichokwadi kuti vanoto vakatosechwa e, uyezve zvakawanikwa zvirimo ah, titarisire kuti vakatenderwa kudzoka nazvo nekuti e, zvinobva zvaitwa confiscated neuk government sezvo ari maillegal substances so uh, ivo kudzoswa kwavakaita zvinoreva kuti varambidzwa kupinda muunited kingdom tisingazoziva hedu kuti e, vapiwa nguva yakaita sei kuti vapinde muunited kingdom e, mumutauro wavo wekuti vanzi vadzokere vanogadzirisa vhiza wongu ndizvozvo vanokwanisa kupiwa mukana wokugadzirisa vhiza asi tinoona zvakare maititi kuti vane information uh, yekuti vakambosungwa e, nekuda kwefraud chichi izvi zvinova zvisiri nyore kuti vapiwe vhiza chairo chairo rekugara nekutengesa zvinhu zvavo vari muuk sezvo uh, vanova mupari wemhosva vanotarisirwa kunzi e, havakwanise kupiwa vhiza iroro e, tichitaura nemamwe magweta akasiyana siyana aratidza iwo kuti pane zvakare chimwe chitsotsi chinenge chakabatwa pana mai tt nevhiza ravo ravari kushandisa iko zvino uh, tinoti isusu kana musati mabaya subscription button please subscribe like and share our news eh, kuti zvirambe zvichienderera mberi eh, kutapa media anc mungange muine nhau dzamunoda kusheya nesu uh, tinoti isusu tifonerei pa 0772 500906 kana kuti bata pawhatsapp 0715317588 ah mosara muchizeya nyaya iyi moisa muono yenyu mumacomment section hatitarisire vanhu vemuzimbabwe vanotuka vamwe hatitarisire vanhu vanotuka e, kunyangwe vekutapa media yanc mosara zvakanaka ndini wenyu mutori wenhau